Лепӗш ачасем валли Вӧдер шакӑр тусӑмсем, кӑлтӑр-кӑлтӑр кускаласа кун каҫа вылярӑр-и? Ҫил ачипе ӑмӑртса урам тӑрӑх чупрӑр-и? Каҫ енне ӗшентӗр-и? Шӑкӑрин ларса тухрӑр-и? Эппин, пӗчӗк тусӑмсем, Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар. Шӑпланса, кӑшт юмах ҫӑмхине сӳтер. Уйӑхпи юмахӗсем Ырӑ каҫ пултар ачасем, юмах халап тусӗсем. Каҫхи ӑшӑ салам пурне те. Паян сире валли наён шыйтула Азербайджан халӑх юмахне илсе килтӗм. Халех пуҫлатпӑр юптарма, пурте килӗр тӑнлама. Юмах юпа тӑринче, халап хапха тӑринче. Эсир вара радио ҫывӑхӗнче пултетпӗр. Эппин, юмах итлесе киленер, кирлине куҫать-икер. Ку ӗҫ халь мар. Тахҫанах пулса иртнӗ. Ӗлӗк-авал Шейдулла ятлӑ ҫын пурӑннӑ. Вӑл шут сырнаян пулнӑ. Арӑмӗпе ачисем пӗрмаях выҫӑ ҫӳренӗ. Ҫӗнӗ кӗпе тумтир пирки ӗмӗтленмен унта. Тарӑхнипе арӑмӗ шый тулана ӗҫлеместӗн тесе вӑрҫма пикенет. Лешӗ хирӗҫ. «Атян, Гулян! Хальлӗхе эпир чухӑн пурӑнатпӑр. Ак кур, кӗҫех пуйса каятпӑр!» тесе лӑплантарать. Ӑҫтан пуян пурӑнӑпӑр-ха эпир? Эсӗ кунӗпе те урлӑ выртана Тӑрӑх ҫавӑрса хумастӑн. Тарӑха терӗмӗ. Лешӗ хӑйӗннех перет. Тӑхта! Вӑхӑт ҫитсен эпир те пуйса кайӑпӑр. Кӗтрӗ арӑмӗ, кӗтрӗ. Ачисем те кӗтрӗҫ. Кӗтсе илеймерӗҫ. Тек кӗтме вӑй-хал ҫук. Капла выҫсах вилетпӗр. терӗ пӗррехинче арӑмӗ. Шейдулла ӑсчах патне канаш ыйтма каяс терӗ. Чухӑн пурнӑҫран епле хӑтӑлмалла? Пуҫтарӑнчӗ те ҫула тухрӗ. Виҫӗ кун та виҫӗ каҫ утрӗ Шейдулла. Ҫул ҫинче ырханка кашкӑра тӗл пулчӗ. Ӑҫталла ҫул тытан, ырӑ ҫыннӑм? Ыйт юлтан кашкӑр. Ав ӑсчах патне мӗнле майпа пуйма пулать-ши тесе канаш ыйтма каятӑп. Хуравларӗ лешӗ. Эппин, маншӑн та сӑмах каласамччӗ ӑсчаха. Виҫҫӗмӗш ҫул ман хырӑм питӗ хытӑ ыратать. Кӑнтӑрла та, каҫхине те канӑҫ ҫук. Ҫак нушаран мӗнле хӑтӑлмаллине калатӑрччӗ мана ӑсчах. Юрать, ыйтатӑп. Килӗшрӗ те Шейдулла малалла васкарӗ. Каллех Шейдулла виҫӗ кун та виҫӗ каҫ утрӗ те ҫул ҫинче улмуҫҫине курчӗ. Ӑҫталла ҫул тытатӑн, ырӑ ҫыннӑм? ыйтрӗ унтан улмуҫҫи. Ӗҫлемесӗр мӗнле пуйма пулать-ши тесе ӑсчахран канаш ыйтма каятӑп. Тесе хуравларӗ Шейдулла. Эппин маншӑн та унран канаш ыйт-ха. Кашни ҫуркунне эпӗ чечеке ларатӑп. Анчах ҫеҫкесем ҫурӑлсанах тӑкӑнса пӗтеҫҫӗ. Мӗншӗн-ши ку? Ӑсчах пӗлетех пуль. Юрӗ, ыйтса пӑхатӑп. Килӗшет Шыйтулла. Унтан малалла каять. Каллех Шыйтулла виҫӗ кун та виҫӗ каҫ утрӗ те ҫул ҫинче пулӑ курчӗ. Ӑсчахран пулӑшу ыйтма каятӑп-ха. Укҫин пулса, маншӑн та ӑсчахран ыйтсамччӗ. Ҫиччӗмӗш ҫул ӗнтӗ ман пырта тем кирет. Мӗнле сывалмаллине ӑсчах калатӑрччӗ. Юрӗ, ыйтатӑп. Килӗшет Шейдулла. Тата малалла утать. Каллех виҫӗ кунпа виҫӗ ҫӗр утать вӑл. Акӑ пӗчӗк вӑрмана ҫитет. Унта йывӑҫ-тӗмӗсем шупка хӗрлӗ чечексемпе ешереҫҫӗ. Пӗр тӗмӗ айӗнче вӑрӑм шурӑ сухаллӑ старик ларать. Мӗн каласшӑнччӗ-ши эсӗ, Шейдулла? ыйтать вӑл наянран. Лешӗ тӗлӗнсех каять. Манӑн ята ӑҫтан пӗлетӗн? Эсӗ канаш паракан ӑсчах мар пулӗ те? Эпӗ шӑпах сан патаччӗ. Ҫавӑ, терӗ старик. Мӗн ыйтасшӑнччӗ? Кала часрах. Шейдулла мӗн ыйтупа килнине тӗпӗ-йӗрӗпе каласа пачӗ. Урӑх нимӗн те ыйтасшӑн мар-и? терӗ унтан. Ыйтасшӑнччӗ, тет Шейдулла. Унтан вӑл ырханкашкӑр, улмуҫҫи тата пысӑк пулӑ мӗн ыйтса янине каласа пачӗ. Пулӑн пырне пысӑк хаклӑ чул ларнӑ. Ҫак чула кӑларсан вӑл сывалать. Улмуҫҫи айне кӗмӗл тултарнӑ пысӑк тӑм чӳлмек чавса чикнӗ. Ҫак чӳлмеке кӑларсанах улмуҫҫи ҫинчи ҫеҫкесем типсе ӳкме пӑрахаҫҫӗ. Пан улмисем чӑмӑртанма пуҫлаҫҫӗ. Ырхан кашкӑрӑн хырӑмӗ ан ыраттӑр тесен ҫул ҫинче тӗл пулнӑ наяна ҫисе ямалла. Манӑн вара Пуяс тесен мӗн тумалла? Сан ыйтӑвна та хуравларӑм эпӗ. Халӗ чӑрмантарса ан тӑр. Кай! Савӑнса кайнӑ Шайдула тек нимӗн те ыйтмарӗ. Килелле ҫул тытрӗ. Утрӗ, утрӗ те кӳлӗ патне ҫитрӗ. Унта ӑна пысӑк пулӑ чӑтӑмсӑррӑн кӗтсе тӑрать. Хидулла курнӑ курманах. Мӗн тери-ха ман пирки ӑссах? тесе ыйтрӗ. Пырна ларнӑ хаклӑ чула кӑларсанах эсӗ сывалатӑн, тесе хуравлар те Шыйдулла малалла кайма тӑчӗ. Ырӑҫанам, пулӑшсамччӗ мана, ҫав чула кӑларсамччӗ. Эс мана инкекрен ҫӑлӑн, хӑв та пуян. Тупнӑ. Ман мӗн пустуй аппаланмалла? Курса тор! Эпӗ унсӑрах пуйса кайӑп вӑхӑт ҫитсен. Терӗ те Шейдулла малалла утрӗ. Кӗҫех Шейдулла улмуҫҫи патне ҫитрӗ. Ӑна курсан йывӑҫ тураттисене силлерӗ, ҫулҫисемпе шӗпӗлтетрӗ. Кала часрах, эсӗ манӑн инкекрен мӗнле хӑтӑлмаллине ыйтса пӗлтӗн-и? Паллах, пӗлтӗм. Ҫеҫкӳсем типме пӑрахчӑр, эсӗ улма тӑвас тесен тымарусем айӗнчи кӗмӗл тултарнӑ чӳлмеке чавса кӑлармалла. Ҫапла каланӑ хыҫҫӑн Шейдулла малалла утса каясшӑнччӗ, улмуҫҫи ӑна йӑлӑнма пуҫларӗ. Чавса кӑлар-ха тархасшӑн ҫав кӗмӗл тултарнӑ кӑкшӑма. Хӑвна та усӑ кӳрӗн, тӳрех пуйса кайӑн. Акӑнтӗ тата, ӗҫлемелле тет-и ман? Ӑсчах мана унсӑрах пуятӑп терӗ. Ҫапла каларӗ те Шейдулла хӑйӗн ҫулӗпе малалла уттарчӗ. Утсан-утсан вӑл ырханка кашкӑра тӗл пулчӗ. Хӗйтулана курсан лешӗ хӗпӗртенипе тӗпӗртетсе тӑрать. «Мӗн терӗ ман асчах? Ан кӗттер-ха, кала!» Ҫул уҫинче куҫ тӗлне пулакан Наяна ҫисе яр, хырӑму та ыратма пӑрахӗ терӗ. Кашкӑр Шейтулана тав турӗ те лешӗ ҫул ҫинче мӗн курнине ыйтса пӗлчӗ. Шейдулла пулӑпа улмуҫҫине тӗл пулни, лешсем ӑна пулӑшма ыйтни ҫинчен каласа пачӗ. Анчах вӗсене пулӑшас килмерӗ. Эпӗ унсӑрах пуҫса каятӑп. Кашкӑр ӑна питӗ тимлӗ итлерӗ те хӗпӗртесе кайрӗ. Эппин, наяна шырамалла та мар. Вӑл хӑех ман пата килчӗ. Шейдулларан айван ӑслӑрах та наянрах ҫынна эпӗ халиччен те курман. Вӑл Шейдуллана пуҫӗ кӗлеткипех ҫӑтса ячӗ. Ҫапла пӗтрӗ наян Шейдулла. Акӑ ӗнтӗ ҫӳл тӳперен виҫӗ панулми ӳкрӗ. Пӗри итлекен, тепри каласа паракан. Виҫҫӗмӗшӗ – ыттисем валли. юмах ятӑмӑр юптартӑмӑр пӗр сӑмах та суймарӑмӑр анчах ачасем юмахӑн та веҫӗ пур кам итлерӗ ҫав маттур халӗ вара пурне те ырӑ каҫ сунса ҫывӑрма хатӗрленӗр папа туса Пысӑк пулӑр, пысӑк пулса, ӑслӑ пулӑр, чипер юлӑр, тутлӑ тӗлӗксем курӑр. Юмаха Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Владимир Григорьев тата Василий Иванов, Григорий Петров, Светлана Лукиянова, Татьяна Володина артистсем вуларӗҫ. Юмах текстне туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кларом редакторӗ Алина Герасимова, сасӑ режиссерӗ Дмитрий Ефремов. Пи юмахӗсем